Hello guys, so mi kier a share awe cu bosnan un topico hopi importante. Hopi hende mane hopi checnan for lo ta puntra mi mane mane cu nan kier cuminsa attract hombernan cu sing, cu nan kier atrae hombernan cu placa, cu nan ta cansa di atrae hombernan cu no ta haci nada pa nan, bla bla bla. And all of that is fine and good pero mane pa di prome No tin sufisiente homber den e mundu ki ku tin plaka pa tur e muhénan ku ta deseá di tin un homber ku plaka. I al final bo no kier un homber ku tin plaka pasobra bo no sa kiko ta pa ta ku un homber ku tin san, sen anto e ta machip ku un koño. Bo ke ta ku un homber ku tin e Mindset di provider. Anto e mindset di provider ta actually algo cu tur homber tin pasobra e ta parti di nan DNA, e ta parti di quien nan ta, anto esey ta un scientific evolutionary fact. Anto aki lo ta pasa tin un par di hombernan tine activa anto tin otro hombernan cu no tine activa for whatever reason. Anto abo como muhe por activa esaki den e hombernan. P'esei hopi bes tin biaha pa ta wak parehanan òf henanan ku ta den un relashon manera nan hopi chiknan ta kere ku si ansi mi bai si mi kita e hòmber ei for e chik ei e re ta bai tratá mi asina. Anto despues bo ta end up kegá einan anto e no ta tratá bo ni mitá dikon e tawata trata e otro chik e tawata kuné. Dikon? Paso tin sierto chiknan sa kon pa aktivá esei i otronan no. E koki ta manera un dipli sa psychological conscious thing. Anto a final di dia mane bo no bo no ke tin djis un homber ku sen. Bo ke tin un homber ku sen ku tin e right mindset. Pasobra hasta si e homber no tin e sen e lo buska manera pa tin e sen pa duna bo lokual ku bo mester. Mane a mi mane mi ex no tin un ex ku sen. Pero e tawta tin e resourcenan, un stable job, anto e tawta provide. E guy ku mi ta hodiendo nguni awor aki no ta un guy, no ta un multimillonario, pero e tin e right resourcesnan anto e right mindset ku ta hasi ku e ta provide tur e kosnan ku ami mester. Dus al final di dia lokual ku bo eindiga kier ta un hòmber ku tin e provider mindset, e provider instinct. Ante koki ta algo ku tur hòmber tin, djis ku un par di nan tine aktivá, otronan no tine aktivá. I hopi bes, ora ku hòmbernan konosé muhènan ta sali ku muhènan haña e muhé di nan quote-unquote dream, e provider state ki nan ta aktivá. Antora bo ta wak kon nan ta willing pa manehá hasi tur e kosnan ku nan kier pa e chek einan.

Good. Hopi bes nan no tin e qualities nan cu e guy cu Sam ta desea pa e chick nan ki tin. Y tambe mane un otro cos tambe cu ta afecta esey ta mane e hyper independence. Mane, hopi bes si bo ta muher si bo ta extremely highly independent e ta hopi dificil pa bo ta open anto pa bo ta mane den un estado di ricibi pa asina e homber por na bo mas. Vooral mane. European women, no tur di nan pero mane un par di nan ki nan na Hulanda ku man yegi wak, nan tin hopi di e style di nan di mane mi ta zorg pa mi mes, mi ta chek pa mi ta hasi tur kos mi mes, mi no mester un hòmber. Anto si bo tin e tipo di atitut einan, bo no por expect pa un hòmber ta welen pa hasi e kosnan ku bo mester. Pasobra e hòmber ta bai sinti i manera, Ya, si abo ta sinti ku abo por hasi tur e kosnan ei, er ami ta bai den mi reserving mode. Anto e reserving mode ta manera un mode kaminda ku nan ta reservá nan energia. So, in order pa abo aktivá e koki den un hòmber, bo tin ku ègèlèk promé aktivá den bo mes e willingness pa risibí. Anto bra, tin biaha e willingness pa risibi no ta bai ta manera ku mane e no ta bai ta mane bo ta expect. E willingness pa risibi ta mane willing pa mane relax, bisa kiko ta bo problema, bisa kiko ta bo issue, anto laga e hòmber solushoná esei. Nobenta por siento di e biahanan e no ta bai solushoné òf e no ta bai buska e solushon ku abo. kier òf e manera ku abo kier. E ta bai hasiel e manera ku E ta konsiderá e mihó òf ku p'E ta mas fásil. Antora hopi bes ora hòmbernan hasi esei, djis pasobra e no ta manera abo ta èkspèkt pa ta òf e no ta manera abo kier pa e ta, bo ta rijèkt esei. Anto esei ta e pió kos ku bo por hasi. Paso si un hòmber ta sinti rijèkt, e no ta bai hasié pa bo, anto e no ta bai. E no ta bai hasié mas papo den futuro pasobra e no ke bolbe experience e feeling di reject. Dus ora hopi bes ora ku mané bo tin ku bo tin ku ta willing pa mané krea e problema anto pa asina e na bo e solushon. Anto doesn't matter kon e na bo e solushon as long as e na bo un solushon. Anto e uniko kos ku abo tin ku hasi ta hon apresiá anto lagaé sinti mané ku bo ta apresiá deeply e solushon ku el a trese pa bo. Pasobra esei, alabes esei ta bai motiv'é pa ku kada bes e bai keda hasié mihó unda e bai dna bo mas solushon. Dus, un di e maneranan pa aktivá e kokonan ki ta man'é hòmbernan ta man'é design den un manera ku nan ta hopi solution oriented.

Ami tawata tin e koiza echt un kos di hopi aña pasá. So, ami tawata mi tawata pagando mi skol. Pero tawata tin specific luna ki nan ku mi no por a paga mi skol pasobra mi tan ta haña su mes den un situashon manera ekonómiko anto e nan ta kaminda ami a yud'é. Dus e plaka ku mi a end up ta usa pa yud'é ta e plaka ku mi mester a usa pa mi paga mi skol. Anto Bo sa, e dia einan mi tabata un tiki stress, antora mi ta kòrda mi gai a bisa Sami manei, buen e no tabata mi gai pero bo sa, e hòmber lo tabata manei paga mi kosnan, el a bisa mi manei ke pasa mi ku mi ta keto, ku mi no ta manei, bo like what is going on. An ta luga di stisma splica el cu no cu mi ta ta haña su mes den situacion complica, an ta mi mester mani yude financiero, an ta awor aki mi ta den situacion cu mi no sa con mi ta bay paga mi school, an ta esey tin mi mani un tiki stress, an ta pesey mi energy ta mani down. Dus ora mi no a bis'e directamente mi mester pa bo soluciona esaki pa mi of mi mester pa bo haci esey pa mi, ma letterlijk con bis'e kico ta ta mi problema, anto ora pakico mi no ta ta sinti mane. mi bèst. Anto mi eigenlijk no tabata sintiendo mi bèst. Awo e komo hòmber e no kier pa mi ta den un down mode, e no kier pa mi ta mane mi energy ta low. Dus e Rikico el a bira bisa mi, el a bira bisa mi awor no wòri, mi ta pagia papo. Anto el a ruga, um, m'a bira bisa serio? Anto el bisa mi, Sí, bisa mi kon ta ta. Anto lo luga di ses ma bira bis'é ma mand'é kuenta, ma mand'é e informashon, nos ta tur esei. Anto el a lèterlik hasi e transferensia manera Iná mes, den e momento, lèterlik. Manera e hòmber ke nos ta den outo, e hòmber ke lèterlik parkea p'e hasi e transfer, anto p'e paga mi skol wami. Antoro Noigard de Sus, Bos a esei a maneha si mi sinti hopi kontentu i bos a mi ènergi a subi di biaha pasobra mi no ta ta tin manera e preokupashon einan mas. Dus era, kiko esei? Pakiko mi ta share esei ku bosnan ta pasobra m'a present'é un problema, m'a keda keto despues ku m'a kapi present'é e problema pa wak kiko e ta bisa mi. Antora el a bin ku e solushon. Awor, esaki ta un táktika ku mi eigenlik a usa hopi biaha ku diferente tipo di hòmbernan. Manera tin biaha mi tabata kier djis tin sèn pa mi hasi mi huña. I tin, mi no tabata bisa nan manera ei mi, ei mi mester plaka pa mi hasi mi huña òf un kos asina. Nò, mi tabata presentá nan un problema pa nan solushoná anto asina pa nan na mi sèn. Dus ora an, hopi bes en bes di bisa nan mi mester di plaku pa hasi mi huña, mi tata bisa nan si ku tin si e e kos ki nan ku mi ke kumpra, pero e tin e size grandi, anto e size grandi ta kosta manera XYZ, anto tin e size chikito, anto mi kier a kumpra e size chikito p'esei ta lokual ku mi ta por afòrd, pero despues aki dos siman mi tin ku bolbe bin, anto bolbe kumpra, anto si mi kumpra esun grandi e ta bai dura mi un luna. Anto mi ta kòrda ki hèn aki mi sabi kuantu ora kuantu ta e diferensia di sèn pa esun grandi anto mi ta hasi sema na shen sinkuenta of so anto lo luga ta ser kiko lo hasi lo bisa mi bon mi ta trese setenta i sinku pa bo awo anto despues mi ta na abe otro setenta i sinku spar e pa asina bo por tin e shen sinkuenta. Dus mi no a bisel cu eigenlijk ta placa pa mi haci mi huña, which tal vez mari cincuenta cincuenta florin. Mi a bisel cu tal ta placa pa mi cumpra un producto. Dus kisas e ta mane quote unquote malo cu mi a gaña, pero at the end of the day e no ta bay pa e e produkto, e ta bai pa e plaka, e ta bai pa e sèn, e ta bai pa ami present'é un problema pa asina e trese e solushon pa mi. Anto, hopi bes ora mi ta bisa guy nan ki e konanki, mi ta kabi bisa nan, anto mi ta djis go silent. Anto mi ta keda keto. Anto bra, pakico mi ta haci esai? Pa esaki ta caminda ami ta duna nan e espacio pa anan dicidi con nan ta bay soluciona e situacion. Dus, den e caso di Geikie el a nami prome setenta y cinco y despues el a nami e resto di setenta y cinco dos siman despues. Catawata combini mi pa haci esai? No, pasobra mi mester a warda mane casi dos siman pa mi haya otro setenta y cinco. Pero no ta nada, pasobra kico mi haci ta man mane mustr'e con hopi mi ta aprecia cu el a nami escen eynan pasobra el a soluciona e problema pa mi. Y no solamente esey, e ta apreciando tambe e effort cu el a haci. Mane, kisas e no por a nami e shen cincuenta di biaha manera ami ta ta kier, pero kisas ta pasobra e no ta ta por, of e no ta tin escen, of esey ta ta e unico cu e ta ta tin. Y sowiso e no ta bay bisami esey, pasobra e no kier mi pensa esey di dje of zo. Pero E no ta bai pa esei, e ta bai pa e simpel fé ku e la nan mi e oportunidat pa tuma esaki ta lokual ku mi tin awor, anto despues nos ta wak kon mania mi ta haña e resto di sèn pa mi duna bo ful e sèn kompletu. Awor, si ta ota un otro chek, e otro chek lo ta mane, ai, pero no ta ful e sèn, e no ta ta lokual ku mi mester, bla, bla, bla. Pero kiko bo ta hasi nan? Bo ta being ungrateful, anto bo ta bezig ta mane bo ta bezig ta bring e gaitan, bo no ta bezig ta man'é agradecié pa e simpel echo cu el a trece un solucion pa bo, aunke e no ta solucion cu ta combini bo directamente, pero tog e ta un solucion. Dus, bo tin cu siña tambe alabes ta grateful di e manera cu nan ta trece e solucion pa bo, aunke e solucion tin biaha no ta manera cu bo kier of no ta riba e level cu bo kier of no ta den e tempo cu bo kier, It doesn't fucking matter. Paso locual cu ta matter ta cu nan tawata ta willing pa busca un solucion pa e situacion of e circumstancia cu bo ta den dje. Anto esey ta e parti di mas importante. Anto esaki tambe a la bes ta motiva nan pa despues nan kier haci'e pa bo. dos, tres, cuatro, cinco bia. Pasobra homber bo tin cu treinnan, bo tin cu treinnan pa nan ta manera cu bo kier. Dus, dor di haci esaki bo ta bezig ta treinnan indirentamente di mane, Oh, entre mas mi haci esaki pa e cheki, er mas mi ta bay ta gana mane rewards of mas mi ta bay gana punto. Of kisas e anochi bo ta hasi mane un tonto kuminda dushi pa nan of bo ta duna nan un bom ass sex, whatever it is. Pero ora esei ta bai hasi ku kada rato ku bo tin un problema nan ta bai ta mane mas desesperá pa buska e solushon pa bo, pasobra nan no ta ni hasiel e pa nada e solushon, sino pa e reward ku ta bin kuné. Ante e reward einan semper ta abo, semper ta kon bo ta trata nan, semper ta mane experiencia di bo. Mane e homber kico a na mi e setenta i sinku, oh no, e homber kico a paga e scol pa mi, su reward pa tata ta cu mane e anochi cu nos a bay dinner mi tata ta fucking excited na tora mi energy tata ta high antora e tata ta enjoying that, mane esey ta locual cu e tata ta kier, antora el a sinti proud. cu el a por soluciona pa mi sey momento, pues awor aki nos por go and have un amazing dinner caminda cu ami ta den mi amazing energy, enton e ta bay have a good time pasobra ami ta den mi amazing energy. Dus mi djis kere comparti esey cu bosnan pasobra sali mane hopi bes e ta djis cuestion di mane train e hombernan aki. I no solamente trae nan, pero sa kon pa manera pidi kosnan, sa kon pa manera ki palabranan pa usa, sa kon ki tono di vos pa usa, sa kon pa manera komuniká esei ku nan. Pasobra nobenta por siento di komunikashon no ta verbal, nobenta por siento di komunikashon ta físiko, energy, feeling. Dus tur esaki bo tin ku siña kon pa komuniká esaki pa asina bo por haña lokual ku bo kier. Pero si bo solamente ta comunica verbal anto bo energy ta off, trust me bo no ta bin haya locual cu bo kier. Dus mi just kier share esai cu bosnan anto bra mi ta haw bosnan den e siguiente. Bye.